Salam mähriban dostlar. Bu gün iki müň ýigrimi üçünji ýyl mart aýynyň bäşi. Bazar güni, ýekşenbe güni hemişeki ýaly ýene bir gezek hyzmatyňyza geldim. Hawa, biraz giçräk geldim, bir kynçylyk boldy, bagyşlaň. Aslynda bu gün şol geçmişde taryhy gürrüňler berýärdik. Ýene-de şol taryhy zatlar, syýasat gürrüňi ara gelensoň unudyldy. Ýene şol syýasat taryhy bilelikde taýýarlaryn diýip şeň şuny ýaldyrak öz kellämde zat edipdim-de, taýýarlapdym. Ýöne Kümmetden gelen erbet habarlar ýene-de bizi mejburen şol syýasata çekdirjek. Salam aýtýan gadyrly dostlara ýene bir gezek täze gelen dostlar bir azajyk garaşaýyň elbetde öz habaryňyzam bardyr kümmetde de şol zäherlemeler mesmum etmeler soňunda kümmede de geldi zäherlendirmeler diýeýinle. Indi türkmençede şol awlandyrmak, mesmum etmek ýa parsçadaki ýaly zäherlendirmek. Haýsy medreselerde olam atlaram beripdirler dostlar. On bäş däne okuwçy şeýle zäherlenipdir. Hassanlara äkidipdirler. Onsoňam Şolaryň okuw jaýlaryň ady Fatmyýa Zähra bar, Sema bar. Hawa, ýene bir ýerde kyrk däne okuwçyň şeýle muýbi kümediň mutäheri bimar sa mutäherisini äkidendigi ýazylýar. Şuny ýaly görýäris, öňem Ol zäherlenmeler bar, Tähranda boldy, Täbrize bardy, Erdebile bardy. Köp şäherde aýlanyp, ine soňunda türkmenleriň arasynda-da geldi, Kümmede-de gelipdir. Özem ýörite şol gyzlaň okaýan medreselerine, okuw jaýlaryna gelýär. Gyzlaňka gelýär özem. Soň özi köp zady görkezýär-de, Ony oturyp analiz etjek bolsaň, birinjiden-ä şol hereketler şol Eýranda başlanda, gyzlar tarapyndan başlady-da, başlandy. Zen zendigi azady-da, hawa, hatyn, ýaşaýyş, azatlyk diýip terjime etýäris. Gyzlar tarapyndan başlady, şol gyzlaryň okuw jaýlarynda-da kän şeýle Şyarlar zatlar berildi. Oglalaňkyda berildi ýöne gyzlarda şo bir sembol temsil bolup gyzlaň ady öňe çykdyda. Şol üçinem belli şuň arkasynda aýratynam şu gyzlara zerbe urjak bolup şolara zyýan ýetirip aslynda diýen gyzlaram däl şol herekete zyýan berjek bolup edilýäldigi bellida. Ýogsa näme üçin diňe gyz okuw jaýlary saýlanmaly. we Eýranyň bu barşy bilen hemme şäherlerinde ýaýrajak. Bulaň özüne gezek galsa hiç zatdan habarymyz ýok diýýärler. Isfahanda bir öň ýaňky näçe adam terror eden ýaly etdiler, olam namaýyşymyşda, metjidiň içine gelip biri eslihe bilen zat etdi bir gyrana çekip giden ýaly etdiler. Olar daýyşyňky diýdiler, soňra öz işleri bolup çykdy. Başga-da, Biz hiç kim tezahüratda uramzok-da, öldüremzok diýýärler, hemmesini duşman etdi diýýär. Duşmanyň işi şo diýýär. Biz bir adamam öldüremzok diýýärler-de. Iň azyndan bäş ýüz elli adam öldürilip, olam dünýä bilýär, ýöne şolaň özi Biz bilemizok habarymyz ýok şony kim edeni duşman eden bolmaly diýýä. A mundada şuny ýa Allah şu wagt sem berlipdir ýöne kim etdika muny duşman etdimka diýýäda. Awlyk dälla awy awy awy berlipdir diýilýätda gadymda. Bir dostumyz ýatdy zähir bir türkmen iýmişe awlyk diýipdir. Hawa, bir it zada-da gadym çaga hat berlende awy berlipdir diýýärdi-de, zäher şol awy bolýar, ýöne indi şol awy berlipdir eken, düşünjek adamam ýok şoňa. Ýöne şu taýda bir zat gelýär-de, sen berýän düşmanlar, köçelere çykýan düşmanlar, ony öldürýän düşmanlar, onda diňe bir zat aýdyp bolýar-da, Irany duşmanlar dolandyrýar onda. A şony aýdaňda, biz Irana biz hakimiýet etmeýäs, duşmanlar etýär. O duşmanlaram kim siz özüňiz-de. Başga zat diýip bolanok. Muny ýaly bir samsyk ýany milleti-de samsyk hasap etýärler, berýän jogaplaram samsyk. Ýöne niýetleri aňyrsynda belli da niýetleri. Şol hökmän şol gyz medreseler bolmaly, birem şol Mowlewi Abdulhamid-de bir gürrüňini aýdyp geçdi-ä. Aýratyn hem şol okuw jaýlar bar, şo Salam Fermandany okymandylar. Onuň ýerine ýaňky o goşgyny okypdylar, Zenzinli Azady goşgy aýdymyny okuýanlar bar. Ýörite-de şolary etýärler diýýär-hä. Şolary zäherleýärler. Awy berýärler. Ýani bu indi gazy himiýaýy şol bir az mukdarda bular ulanýan bolmaly. Ýöne şu millete şu mesažy berjek bolýarlar-da, biz bar, gerek bolsa biz öldüreris hem, ýogam ederis. Biz özümiz otursak bolýar şo tagtda. Gerek bolsa şol şu ben bomba atan da bolsa siziň öz milletiň üstüne de goýarys. Gaz şimýaýyny da goýarys, ýöne biz ýaşamaly, biz galmaly. Bir gorky döretjek bolýarlar-da. Ilki ol gorkularyň peýdasy ýok, ony bir derejä çenli edip bilerler. Sebäbi bütin adamlary hemmesini öldürip gazdan geçirip bilmersiň-ä. Dünýä aýaga galar. Ýöne şo gorkyny saljak bolýarlar. Bir derejä çenli. Oňam peýdasy bolmaz. Olam bularyň müň sandyk işi bar, o-da biri bolup geçip gider. Ýene bir zat bar şularda, aýratyn hem hemişe-de bolýan mesele. Ilki şol tezahüratlarda halk aýaga galanda Beter-de şol halka degip bilmeýärler-da, ýani beter öňe çölleri gurarlar, tutarlar, zyndana atarlar. Ýöne hemme adama ol daşaryndaky ser ýürekleri degip bilmeýärler. Näme olara noza gelmeýär-de. Bir-ä şolar, bir-de beter bir rehber bolsa, lider bolsa, şoňa degilse, Şoň degilmegiň başga bir zatlary bolja agybaty boljak bolsa, ony-da soňra goýýarlar. Mysal üçin, ýaňky Musewi, Mir Hoseýn Musewi şol aýtdy-da eleni şulary, men Nyzamdan-da geçýän, Jumhur Islamydan geçýän, ýaňadandan intihabat bolmaly, Ýaňadandan halk hemoporsiýa gitmeli intikabatda hemoporsiýa dandy. Aýtdy şo wagtda degmediler. Indi ýöne halkda ýatyşyp barandan soňra anfalanza tutupdyr diýip ony bimarstana äkitdiler, hastana äkitdiler. Ol anflazany tutduranym özleri, wirus berýänem özleri. Ýöne arlaryny şuna goýýalarda. Ol gyzda-gyzda millet joşup duka degipmäge çekinýärler. Bu gyzlaň medresesi şon ýaly, şol öňki arlary şu wagt aljak bolýarlar. Ol medreseleriň hemmesinde okuw jaýlarda Zen zindigi azadi dip aýdymlarda zatlarda şony aýtdylar, o selam fermandan hiç bolup galdy, o selam dermanda bolup galdy. Şol üçinem şu wagt arlaryny alyp dular. Ýöne ol arlarynam näme hemişe ol hemmesini öldürip zat em edip bilmezler o bir derejä çenli beterde şol halkyň gözün gorkuzmak üçin da dostlaryň biri iberipdir biraz garaşmaly bolýaň men bir şu gürrüňleri tükedeýin ondan soňra sizi ene dawet ederim aýratynam şu latif türkmenden biziň şähramyz bolmaly waleýkim salam. Şun ýaly ýagdaý bar. Edil şu wagtyň özünde şol Muglewi Abdulhamidi diýip bilýän nädiller? Näme halk töwreginde? Halk töwreginde duransoň oňa degseler agybaty güýçli boljakda, oňam şol üçin biraz çekinýärler. Şol buluslaram ýatan güni ol Muglewi Abdulhamidi biraz etýärler. Ýa hepsihana gi öýe alýarlar öýe hepsine ýa-da bir başga bela getirýärler ýa-da anflanza tutdurýarlar bir hilliräk şony ökmän şoň üsüne abanyp bir bela başyna getirjek bolozlar şol üçin bu hereketlerde hemişe halk arkada bolmaly halk arkaňda durmasa liderle halk bile gitmese hemme agzybir bolmasa Onda seni bir-birden awlaýarlar. Ýatandan soňra bir-birden içerik alýarlar, ýok etýärler adamlary. Şol üçin hem gylyçlar hiç ýatmaly däl. Birde türkmenlerem özleri hawa iş zat bol maňa degen möjejik diýýärdi. Şu maňa degmese bolýar diýip ýatarlar bolýarda. Öň türkmenleň bir känsiz hem çykanok. Indi görýäňiz Şol bir ýurtda bir zat bolsa şol sesiň çyksa çykmasa aýlanyp dolanyp ýetýä saňa. Seň şäheriňe de ýetýä. Näme seňem çagaň ma töweregiňdäki oglanlaň ma täze nesil bar täsir alýa da. Onsoň indi Allah Taala oglanlary gorasyn diýeli ýöne bir ýurtda şeýle Gozgalaň bolsa, ýa şuny ýaly pis hakimiýet berse bolsa, ha, Äli Melaý Jerdi meniň ýakyn ýazyjy-şaýyr dostlarymdan, Hurasan türklerinden hoş geldiň aýtýan, Äli jan. Alla kuwwat bersin diýip durus, Alla saklasyn, sag bol Äli. Hawa, şol üçin hereket boza goldamaly. Aý bize zat bolupmaýar diýip ýatyberseň ol ahyrda bolýara. He şo hiç zat bolmasyn. Dolar näçä bardy? Iki beraber. Hemme zat bahalap iki beraber çykmadymy? Saňa bir zat bolmaýarmy dogrudanam? Sen gelip kelläňe dogry urmasaňada seň çöregiň kesilip dura. Bolýara saňada. Şu memleketde näme üýtgeden bolsa aňa-da bolýar. Ýöne her kime bir hili görkezýär-de. Şol üçin wagtynda goldamaly milletler, bile bile aýaga almaly. Bular hem şu wagt özleri näme çäre tapjagyny bilmän bolar. Bir tarapdan dolar galypdy, Pullary ýok, döwletiň mallaryny satyp dular. Ertesi gün aýlyk berip biljek ýalylar öz işgärlerine. O bir tarapdan dünýä şulaň tersine birleşip dur. Içerden halk diýseň islänok bulary. Şol üçin bir ýol tapmaýar, özlerine göre ýol gözleýärler. Bulaňam tapýan ýollary her gezek öňküsindenem ýalňyşrak. Daşarda amerikaly oňuşjak bolup her iş etýärler şu wagt. Näme bolsa berjekler-ä aşajykdan. Ýöne içerde näme etmeli? Halky basyp gezmeli-la, gorkuzmaly. Häki syýasaty hebiş we çomak bolýar-da. Içerdäkili kellesine urup, gorky-wehşet hakim etmeli. Ýaňky Koreý Şymaly ýaly. Daşarda-da olara ownuşyp awans bermegi Koreý şamaly ýa daşarda-da berip duranok, bular berjek elinden gelenini. Ýöne şol bir zatdan geçip bilenok-da, olam şol selasşimýaýydan geçip bilenok, gum atomydan. Onam geçip bilmeýärler ýene özleri üçin. Öz hakimiýetlerini garantiýa aljak bolýarlar. Şo elimizde bolsa bizi hiç kim aýyryp bilmez diýýär-de. Emma olam ýene-de Ysraýyla bir hatar bolup görünýär. Şol üçin ýene garşysynda Ysraýyl bar. Amrikaly oňşaýyn diýseň Ysraýyl çykýar. Eçerdäkileri basaýyn diýseň haçana çenli basyp gezjek sen. Şol üçin bulaň barýan ýoly özlerem akyllary çaşyryp nädip bilmän bular ýöne haçana çenli zor bilen hökümet etjek-ä sen. Indi güýjüň çagalary ýetýämi çagalara. Ýa şu dereje pis boldy-da şu režim. Şu derejede pis boldy. Dünýäde öz halkyna himiýaýy goýan zat ýok, režim ýok. Bir wagtda-da o Setdam Helepçede goýanda heýran galynýardy-da, kürtlere ýaňky himiýaýy ulanypdyr diýip. Ol-a uruş, kürdem şoň duşmany, olam uruşda urupdyr. Muňky nämeňkilik, okuw jaýlarda. Onam duşman etdi diýä utanmany. Seň hemme şäherleriňde duşman etýän bolsa sen o duşman seň hökümetiň ele geçiripdira onda. Sen onda ýok bolmala barada. Ýok bolup gitmeli sen. Şoda hemmesi geň bir rejimde şu wagtam şol mesmumyýet zatlar dowam edip otyr. Milleti-de hawa-da, dostlaň birem ýazypdyr Telegramda, No i žengi dahili arames diýip ýazypdyr-da. Ýa milleti savaşa çykarjak bolýarlar. Ýok etjek bolýarlar. Her nädeýin galaýyl diýýärler-de. Ýene bir däne mesaž bar, şaýda şony okaýyn size.

Türkmençeläp aýdar bolsak, hawa, bäş okuw jaýa şeýle zäher sim urupdyrlar, awy. Her birinde dört ýüz, bäş ýüz däne okuwçy bar. Şo taýlarda jemi iň azyndan on bäş adam, ýa-da ýüz adam, hemmesini jemläp aýdar bolsak, Hassanalara düşüp dur. Kümmet şäherinden, kümmet şäherimize. Sesat çykybam duranok şu kümmediň ýolam. A çagalar okuw jaýlardyr, aýdym aýdandyr, aýdan näder. Näme bulaň syýasaty şol bütin Iranda halky gorkuzyp, basyp hökümet etmeli. Sebäbi eger basyp etmeseler bular bilýärler indi hökümet edip biljek ýaýlar-da. Düňderilip barýarlar. Şol çäresini gözleýärler. Hany dostlar ýaňy e, wideoýy zat goşuljak bolup iberipdiler. Indi men hyzmatda iberip bilersiňiz. Men aslynda bu gün bir taryhy gürrüňe girjekdim. Şol türkmenler bilen mogollaryň savaşyna girjekdim. Şo Jelaleddin Harezmşa şolardan biraz gürrüň etjekdim. Ony men zat ederin. Farsça goýaýyn şony. Farsça wideo. Şu Instagramda goýaryn. Sebäbi şol bire öz taryhymyzy öwrenmek, birde biz türkmençe gürrüň edemizde diňe özümiz bilýäs-de. Biraz özümizi başga halklara-da tanatmaly. Aýratynam şu farslaryň arasyndan biziň duşmanlarym köplenç mogol-sogol diýip Bizi garalajak bolýarlar-da. Şol taryhda şol türkmenleň nähili sowuşyny mogollar açyklajak bolýar. Özem farsça goýaýyn ki gowy bolar türkmenler üçin. Hany zadymyz geldi widomyz onam açalyň. Kabul etýärin dostumyzy. Pam bolmazlar ýene-de bilen Şähramyz. Garaşýaryn Şährama. Gelýär, geldiň tüweleme. Salamlaýekum. Waleýkim salam Şähram beý. Ussat, gowmy haluha, sagmaň etbeňmi? Ýagdaýlar Allah kuwat. Sag bol, gowy.
Sen ýokduň bir kütnäçe hepde bäri.

Hemme kiş maňa sen kimiň tarapy diýädile, men-de bitarap merdomuň tarapy diýädim. Oňam soňra gitdi gitdi sizre türkle maňa saldyrdy, kürtle maňa saldyrdy, farsla maňa saldyrdy, keplemedim. Oňam her hatda şahzade ortak gelenine taraf tutmaly boldum. Men

Näme boldy şoňa? Öz ýagdaýy gowumy diýip soraýanlar bar. Ýöne mujadeleden galdyk da biraz narahat etdi ýöne ne etjek iş ýok elden gelýän zat ýok. Ýöz aý janyň sag bolsun ýola dewam häzir. Ha. Ýolam uzyn.
Hawa aýdyber bu gün aýtjak. Şuny bir goşaýyn şu ýerde oglalyň biri ýazypdyr medrese Hem marifet, marifet we bent elhudara hem mualliman we şahidin täyit ýerden. Şu iki okuw jaýam şon ýaly zäherlemäň içinde bar. Marifet we bent elhuda. Eý bular utananok-a bir ýerem däl näçe ýere şeýdellermaý. Ussat, etiraz hakda-da, etiraz

Elli million guýýaň, hesabyň baglanýa, guýup bolanak, säkfi por diýýä, bi näzire bank. Aha. Bir topar allyk şu wagt hesap berip bilemizak, haçan guýulýa, indi guýuldymy, ertir guýuldymy, bir bank boljakmy, keşber boljakmy mundan. Ne bir döwlet bolup, harajat keşberde bir meşruýeti bar, Ne bir içerde milletiniň ýana meşruýeti ba. Fakat o fakat gan döküp, gan döküp, zyndana oklap, şeýtdirip, wagt alyp, şeýtdirip, bir näçe güllük, güllük, güllük, güllük, güllük, munyň gitjek bolupdy, ýöne indi, ehtimalan, şu meň diýýänim, Hemle-i Nezami boljak, ussat.

Seň nezeriň indi şu kümmediň adamlar şu ýagdaýda indi çagalaram şeýdip zäherläp dukalar mesumyýet duka näme etmeli? Ýenede aňalyp durmalymy? Aýyp bolýa Alladan. Näme etmeli ussat näme etmelidigini özi şu wagt ne Jami Ramazan diýip waliballa biziňkili üýşýä-de Jami Ramazan salon diýe. Näme işiň bar salonda? Muňha nefer barýa salonda.

Näme işiň bar salonda? Biziň şu wajyp haýýerdäm git hozada tut, mesjitde tut, otagda tut, üýşüň bir forumda. Hmm. Türkiýede nädire şu wagt bir däne hoja gelýä, bir salona 10000 neferin üýşürýä. Gitýä so

Dogry dälmi? Seň daşyňda memberiň üstüne çyksaň, müň nefer, iki, iki müň nefer jawan oglan bolsa, seň hut-bu-hut ganyň, ganyň gyzjak, aýtjak. Bizre memleket bar, biziň-de mowzämiz bizre. Wagty sen döwrek daşyňda adam ýok, sen kime gürrüň bermeli, näzirek gelip keplemeli. Hawa. Şu wagt iki tarapam barda.
Şu wagt sen kimi sen sen nezerine şunu alýanda üýşmeli diýen salonlarda ýani şäram şunu aýtjak bolýar. Şu wagtda öz etirazyn bir şekilde belli etmeli.
Sen azyndan tezawrat üçin daşar çykmaýan bolýar. Gyýgyrmaýan, uruşmaýan bolýar. Iň azyndan bular goldap bir salonlaryna gelme. Hı. Özüň süýjüjek bolma. Başarsaňam, şuny ýaly şeraýatda, indi kümmet ýaly ýerde azdan et sap etmeli, tükänleri baglamaly. Ýa.
Tükänleri hemmesi baglamaly. Etirazyn bildirmeli adamlar. Guruşmaga taýak almaly, tüfeň almaga-da gerek ýok. Şoňa bir jüretiň bolmaly iň azyndan. Başarsaňa agşamlary-da gygyryň başga millet ýaly. Bolmasa-da, tükeniň bagla. Näme etjekler seni hemmäňiz baglaňyzdan soňra? Haýsy biriňi zorlap durjaklar? Ussat, şu Hereket etmeseň, onda sen adamam däl, onda haýwanam senden gowrak bolýar-da. Hemme çagaňa-da degilse, namysyňa-da degilse, nämä degilse-de aňňalyp durjak boluň, adam bolmarsyň-a onda. Sen Hiç bolup gitmez. Şu owzada gelip bitafawut boljak bolsaň, sen onda küllen bir oturyp pikir etmeli ynsanyýetiňe äwwela, soňra-da imanyňa, soňra türkmenligiňe, soňra memleketiňe, topragyňa, namysyňa, ýeriňe, ekiniňe. Baba, näçe däne o, näçe-ha oba, daşlyburun taraplarda suw ýok diýýär. Ne özümiz içip bilýäk, ne mal-garamyza berip bilýäk diýýär.

Hawa, şol iň azyndan menä şol etsapdyr zatdyr, şony etmeli diýýän. Iň azyndan tüweldir, welaýat diýmän türkmen diýmäni etmeli. Iň azyndan, ýani bir şekilde özleri nähili görýämem bolsa, beter gorkak bolmalylar. Gorkaga goşa görner diýýär-de.
Şu wagt näçe gün men gaýdyp otyr. Gorkak müň öler, şo gürrüňe barýa. Iň azyndan birazajyk görkezmeli, bir şekilli görkezmeli etrazy. Näçe gün men aýdyp otyrly, oglan-guşaňyzy medersäg ibermäň, ibermäň, ibermäň diýip ýene gitýärli. Gel gitdiň näme boldy şu wagt, mesmum oglanyň näme boljagy belli dä. Urýan igrenlerini hetda aýtmaýarly, ýygşyrýarly, äkitýärli, gömügur etýärli diýýä. Milleti näme tezyiq etýänligi belli däl. Memleket kim kime ussat, nämedigi belli däl isden. Hawa, bu şon ýaly. Oglan guşak.
Mesmum medersäň içinde. Hanabada poşt eder, gafy gulf içerik dahi alan akly. Oglanyň weziyeti nämedigi belli däl. Memleket boljak mundan. Ya bir zenana anna o saçyny çekip süýräp ýaňky wideolarda Mämurlar üýşüp, burup. Ussat şu jüre sesli. Agasy mesgun bolupdyr, etiraz etmäge otdur, özün enesini pahyr-da bir saçyny tutup bir haýwanlaý bulaň özi musulman, yslam diýip garaşyny wa in kafirin kafiram etmeýär şu işleri. Ýok, kafir diýip. Biabraýçylyk, biabraýçylyk edip beräýşi. Kafir oglan guşaga degmer-ä, ýene-de, ýene-de şu türkmen sähra şu jüre sessiz galsa bar-a, külle iran indiki Hereketde tek tek öýlere gäz urarly usta. Olam şony aýtjak bolýada. Şu wagtdan diýä biliň diýä men diýä elinde gäzim bardyr diýä. Bir zat etseňiz urjakdyryn hemme Iranyň hemme şäherlerine diýä şony görkezýän diýä. Ýöne ol başarmaz. Ol başarmaz. Sebäbi indi gadym dünýä däl. Entek bir zat etseň, ha üç dört adam edam etdiler. Ondan soň

Ony ne ederli ussat? Bulardan näme seň tamaň bar? Hawa.
Et berýär. Indi hetde barda, meselen, ol şu wagt okuw zatlary ederler, ýöne olaň niýeti şyny aýtjak bolýar-da, ýeri gelse biz kümmet ýaly şäher. Ýeriň şo durşuny urar diýjek bolýar. Erdebil şo durşuny urar diýjek bolýar. O derejede başarmazdy ýanyna gorky ýaratjak bolýarlar. Sebäbi o derejede bolsa onda ol dünýä aýa galýar, bolmaýar. O derejede gorkup bilmezdi. Ha. Aşgabat Aşgabatdaky Ysraýylyň açylan sefaratganasyna nezeriň näme?
Soň şo demen kellämde bady bu gürrüňden öň Onsoň ýöne men gelenlerden soraýanam, men sorag berýän men. Hä. Şol üçin ilki sen aýdyp göreý, näme nezeriň bar şoňa? Ussat, meň nezerim bulara Türkiýede eee harekat alameti diýerler.

Russiýada Urupaň aýagyny Ermenistan Ermenistana aşykda bolup Türk dünýäsini Türkiýäň eline berjek bolup oty. Rejimde set derse de muhalif Zengezur diýe açylmasyn diýe. Sen kim meger açylmasyn? Sen kim?
Indi şol garaz, indi mende öz nezerime sowal aýdyşyň ýaly, seňkide şu Jat Ýewreýşan tarapdan hawa aýtdyň. Ol sefaraty açylyşyna mende bir tarapdan geň galdym dogry. Geň galdym. Sebäbi şu wagta çenli Türkmenistan näme otuz ýyla bolandyr gurlandan bäri şol açylmandy. Ýöne Azerbaýjanda Babeş şu ýakynlykda Azerbaýjanda bir faaliýeti-de geçmäge başlady. Hereket köp elli Ysraýylyň. Hatda soňky habarlarda şuny ýaly okapdym. Azerbaýjan misen Ysraýyl ýokardan göňden uçup-da urjak bolsa, ýa atomy ýerlerine Azerbaýjan şoňa ejazat berjek, rugsat berjek diýip şuny ýaly habar çykdy. Urdy diýip bilşimiz ýaly gaty muhafazakar döwleti Özem bir tarap zat diýip bir türkmeni de haýyr ýetenok, hiç zada haýyr ýetenok. Indi Ysraýylyň zady açmagy oň bilen hemkary ýetjek manysynda belki gelmez. Ýöne belki-de azajyk dünýädäki üýtgeleňi görýändir Yragyň terzine, Ysraýylyň ýakynlaşyny, bir azajyk jesarat tapandyr diýýän-de. Iň azyndan öňki Ine göre. Oturyp Azerbaýjan ýaly etmez ýöne. Etmez. Ýöne şuny görkezýä, biraz öňki Iranyň gorkuşy ýaly däl iň azyndan. Irandan gorkýan, gorkup sefaret açmajak ýagdaýda edi. Şol ýagdaýdan çykypdyr. Şony görkezýär iň azyndan. Ýene bir hereketler görmeli bolýar. O Iran Türkiýäň gädini kesendir, Türkmenistanda şu gün kesendir Iranyň gädini jogap bolara. Türkmenistanda biraz aktiv hereket etýär ki, Ortun Aserba ýöne Serdar ýuwaş ýuwaş gabyklaryny açyp oty indi. Kabugundan çykýar da bilýän birden näçe däne Wezirin çykardyp dubara täze wezirler Türkiýede okaýarlar getirip goýmasy. Ussat gözi men şuny çyn aýdym ussat. Ýaň Jebis bara Hindustana toplandylar. Total Russiýa bir açyklama ýapdy. Amerika diýdi dolar bilen diýdi dünýä diýdi halan ýerine basky urup syýasy emelýat berýä üstünde diýdi. Biz diýdi, başga özümiz alternatiw pul çykarmaly diýdi. Eşitýäňmi? Şu wagt dünýäde, dünýäde türk bar bolsa, başlary gelip Ankarada külliýede Türkiýeýe biat etdiler ussat. Ýani dünýäde başga bir nizam gelýär şu wagt. Kullen şu Turan kapysy açylsa, ordusy bile guruldy.

Şähram, indi Awaza, seň aýtýan zatlaň, hawa, külliýetde dogry meselelere işaret etýäň, ýöne biraz çylşyrymrak-da bu işler. Türkiýe, Turan hereketi hemişe-de bar şol, birleşdirjek bolýarlar türkleri. Ýöne şuny saňa aýdaýyn, Türkiýe Eýranyň tike bolmak zadyny islemez, Iranyň kän garyşmagyny islemez Türkiýe. Sebäbi häzir diňle, häzir diňle. Sebäbi Iranda-da kürtler bar, Türkiýäniň kürt meselesi bar. Kürt kän Türkiýede. Türkiýäniň bir pursatdan şol bölmelerinden, bölünjeginden türkler-de gorkýar. Ertesi gün kürtler o taýda bölünse, edil Suriýede Diýip ölşi ýaly, Suriýada bölellerinde Türkiýede zyýan ýetdi, Türkiýede olaň öňünde durdy. Edil şo zat Iranda da boljak. Şol üçin Amrikan nagşylaryň Türkiýe o tarapdan öz peýdasyny görmeýär. Irandaki bu. Bir de mahacirat gaty köpeljek. Suriýede bir üç milliondan mahacyr geldi Türkiýe. Eýrandan gelmeklerini gaýgat diýýär. Ol arzuwlar dogrudyr, ýerinde bardyr birleşmek zat. Ýöne Türkiýe şeýtýär, birden bir zat boljak, ony ýalam Türkiýe ony ýaly halap duranok-da. Türkiýe sebäbi özüniň-de gynçylyklary bar, özüniň. Ýöne şu wagt Türkiýeden hem beter şol Azerbaýjana ýakynlap otyr Ysraýyl, ony görmeli. Türkiýe iň azyndan belki-de bu gezek iň azyndan tersine gitmese-de, köplenç meselem Yraga Amrika hemle etjek bolanda Türkiýe garşydy şo Amrika islemeýärdi. Ýani bu wagt Yrany dartjak bolanda garşy durýar, islemeýär. Töwreginde jeň islemeýär Türkiýe. Töwreginde islemeýär, özüne zyýanly bolýar.

Şol ýaly häk syýasy tebiş çomak bada Iranda içerdekiler urmaly daşarlan oňuşmaly. Bir çylşyrymly bir gaty bir peçide bir ýagdaý bar şu wagt mantagada. Göreris. Ýöne Türkmenistanyň ýene-de şol sefarat açyşy iň azyndan Eýrana garşy biraz-da şo jesaretlenmek, ýüreklenenligini görkezýär. Häzir men diňe şo hakda aýdyp bilýän-de. Berekella.
Hem Eýrana hem Bitaraplygyňdan hulasa biraz fasyla alyp otyr-da. Hem-de sen şo kürtleň meselesine bir geljek. Geçen, geçen haftamy, bir hafta on gün ozal Ilham Aliýew Mesgut Barzani bilen görşendir.

Bu wagt şu wagt PKK bar ki ustada Amrika getirdi bir üç ýüz dört ýüz müň nefer kimdigi belli de kurt de de kurtlerde sawunanak. Barzanila biraz Amrikaň basgysy bilen ýehudilaň nufuzy bilen biraz häketýä ki ýöne PKK bilen Türkiýäň içindäki kurt kurtly bilen esden bir repti ýok. Özlerine ýakyn adamlar bar ki tekdük bilýäňmi? Ýöne bir ozra kürt meselesi diýer ýalyk dälsle. Ha, indi awalda Şehramjan ol gürrüňi kän açmaly bolýar. Gaty kän gürrüň o mesele. Hawa, sag bol. Sende başga-da nezeriň bolsa aýt. Başga-da dostlaryň nezeri bar bolsa, oladam aýdyp bilerler. Şu milleti nädip? Aýlanyp dolanşyp kümmede geleýli, oglanlaryň zäherlenişi.

Ýa Emau Kene Näzipi Mäzary Sandy Çarasy Didi şo dätlik soraglar beripdir. Baş da maňa gelen zatlardan oklap otyryn da gatdalmyk. Allah kuwat bersin halkymyza diýeli. Okuwçylarymyza aýratynam Allah kuwat bersin. Usta şu wagt bene taryhda görünmeýän ýagdaýda şu wagt hem içerden dargap barýa, hem ykdysat çöküp barýa, Hem bularda şol bir boglup barýaka derýada bir gurnýandyr elini her tarapdan bir zat tutjak bolup şo ýagdaýda bu mollalaň režiminiň bolup barsam şol üçin çaga zadyda hiç wagtda bular rehmet çekýä millete rehmet çekýäler ýöne inşallah ýakynda düzeler şoň özi häki atalar sözüni ýene bir ýatlamaly bolýar bulanmasy durlanmaz bak bulanyp otyrda Inşallah durlansynam hemmämiziň peýdasyna bolsun diýeli. Şunuň ýaly edipdi men şu bernamamy soňa getireýin diýen. Rugsatyňyz. Bir dost Ussat Hiwara e, bir hassas mowguda da bilýäňmi? Indi bi hulasa gitjek bula. Ýöne bula gidenden soňra bir ýüz ýyllyk Türkmensahraň kaderi da bilýäňmi? Sen sen şu bir Türkmen serada e, hepsi bolly bir e, ses dat video pagş edendirsin. Hmm. Bir iki däne meselede hepsiň içinde bir iki däne meselede şu jure gowja videolary kuta goýawar bizde pagş edeli. Sen hey göre meseleleň üstüne barýaň da gow açyklaýaň. Tuweleme bizde sawat ýok, ýoksa içini deşjek ki. Ýok, tuweleme Sen spat diýip gatnaşyp otyň Şähramjan sende nezeriň aýdyp otyň sag bol sende minnet ýene oglanlaň arasyndan sen ýene aktiwsiň. Hawa ben ýeri gelse şol gysgarak aýdyşyň ýaly şo gysgaraçyk wideolar goýmaly. Uzyn bolanda biraz açmagy-da, yzarlamagy-da kynrak bolýar. Ýöne bir bir zadym şu wagt kellämde ki şol biraz türkmeniň taryhyny, serengini welaýatça farsça farslara düşündirmeli. Şony etjek bolýar. Bunda näme bir adam işlýada her kim bir ter tarapdan şony zähmet çekmeli elinden geleni etmeli la. Şol üçin her kim bilelikde bolmaly la bu işler.
Bolmasa ýaty bermeli. Huta wideolary maňa ýazda ber men özüm okyp özüm wideo goýaýyn bolmasa.
Indi şol ne mowzu bolmaly? Aldan. Ne ýazmaly? Şolaň özi hem wagt alýar-da. Awa, ýöne sen bir zat ýazsaň, mowzuda bolsa, maňa iberseň ýa başga dostlar, men biraz edit ederin, düzeleşdirin adyp, kömekleşerin size. Oýatda bolar ýa. Tamam. Sen ýöne men takibiň kabul